Gadyrly agzalar, öňki bölümde has gowy aktiw berdiňiz, sagja boluň. Biz size minnetdar. Gaýrat ediň, şo şekilde ýa ondan güýçli batda dostlaryňyz bilen paýlaşyň, laýk, teswir, kelläňize gelen ýüregiňizden, göwnüňizden çykan poddežkany hökman ýaltanman ediň. Täze ýyla çenli bäş müň agza bolmaly höwesimiz bar we şo maksadymyza ýeten wagty göni moşny bet konkurs gurnajak. Bize goldaw beriň dünýäni gowulaşdyrarys. Ýarty gulak restoran. Ýarty gulak kargo. Hödürleýär. Sen kim? Nireden?
Men Ali. Aşgabat welaýatyndan.
Şey seretmäýdi. Sen Abdynyň dostusymy ýa? Na bu. Näme ol dalba ýokmy ýa?
Dalba yok.
Bar interneti göt. Orda bara. İstanbul'da näme işläp ýörsiň?
Men hem ýaşaýan.
Nähili ýaşaýyş bilen ýaşaýaň? Bu işle. Öz işim bilen. Nähili iş bilen?
Reklam iş. Reklam işleri bilen.
Nämeni reklama edýäň ýa kimi reklama edýäň?

Näme üçin geldiň? Okamaga. Şu wagt nireden pul gazanýaň? Nämeden?
Düşde reklamadan.
Kime reklama edýäň? Nämeni reklama edýäň?
Ofis reklamasy, ondan Reels videolar çekýän. Yani kafe reklamasyna gitdim bir kitap al. Yani de täze başladım da.

Türkmen media sferasynda sen kim?
Aý Wayner diýip tanalýan. Ýöne artyk değişen razny zatlar düşürýän. Waýn çekýän, ýöne bu günler waýn çekemok. Bu aralar diňe TikTok inogda atak şu wagt tisa çekemok ýöne. Taşladyň. Taşlamok, başlajak bahym. YouTube. Ne zavizal? Ne
Youtube kanalymyz bar. Bilýänler bilýändir. Bilmeýänlerem bilip goýsun. Şo bir nol YouTube kanalyň diýe. Soňky wideoň eger ýalňyşmasam 10 aý mundan öňte. Indiki wideo haçan çykýar?
Şu ýyl bitmeden bolup biler diýe düşünýän. Karoçe ýylda bir gezek wideo çykarýaňyz şoň bilenem podpisçiklar dowolnyý.
Ýok, soňky wideodan nidowolny. Biziň özümizem nidowolny soňky wideodan. Prawal boldy.
Näme bolupdyr? Äý, neudaçnyý boldy dara. Sýomkalarda baýa eksiklik bardy. Ýöne baýa taýynlanypdyk.
Soňky wagt näme üçin passiwny?
Höwes ýok, motiwasiýa ýok. Sen hem gülçynar taşladyň.
Ýok, men hiç kim taşlanyp. Sen taşladyň.

Ýok, näme üçin pişman edin? Täzeden başlap bilýän çünki. Ýöne şo wagt dowam etdiren bolsak, gowy bolardy. Taşlaman. Onda pişman da sen.
Başdy pişman. Ben ne pişman edem diýim. Ýöne näme üçin ökünemok? Ýöne şo wagt keşke dowam etdiren bolsa diýip. Geldim ya işleme. Men okamana geldim diýen ölen üçindir okamadym menem bilemok. Puşman mı okuman?
Yok hiç il puşman. Okacak mı?
Instagramda näçe san agzaň bar? 15 mün şu wagt. Bu bu arada 3-nji akkauntym. Ya da dört mü? Bir, iki.
Häzir oňa gaýdyp gelýäs. 15 miniň içinde, dur dur, 15 miniň içinde näş sanysy žiwoý? Hemmesi hem žiwoý. Ama hemmesi aktiv däl.
Düýn storisyňda ýazypsyň, 2000 adam görýä, ýöne hiç gaýsy laýk goýanok diýýäň.

Hemmesem türkmen. Hemmesi türkmen. Türk bolsa bir 20-30 sany bardyr. O da öz tanyşlam.
Yani Türk auditoriýam işleýän, şoňa soraýan. Yo, indi Türk auditoriýa işläp başladym, öň işläp ýokdy men. Yani şu wagt sen Türk auditoriýa indi girjek bolýan. Türkmenlere bir tanyş etjek bolýan. Aynen.
Tolky ýok. Hiç.
Türk auditoriýada tolk barmy? Saňa-da sowet türkmençe dowam etdirme indiki wypuslaň.
Haýsy dilde alyp baraýyn? Türkçe. Türkçe bilemok.
Öwren. Nirde ýaşap ýörsiň sen?
Türkmenistanda. Ýo.
Türkmenistanmyş da. Tabi. Onda türkmençe dowam et.

Ot Türkmenistandan geldiň Stambula. Näçe wagt geçdi? Ondan soň sen karşyň ütdür başladyň.
Ýok, türki gelip üýtgedi diýjekler bardyr. Men Türkmenistanda wagtym hem ýany gaşyma degýärdi.
Türkmenistanda hem gaşyňy ütdürýärdiň. Erkegiň işimi şo?

Eý kän çyzyk ýa-da bulaşyk ýa nokat çyzyk goýýarlar aşagy çyzyk şony ýa-da halamok. I harp zanit bolan soň birlik goýdum.
Tipa nomer 1.
Oda.
Nämede nomer 1? Özümçe.
Eý indi. Ödet ýan datlanma. Näme göwnüm etdi. Şoň üçin bolup bilermi?
Lýuboý edýän işiňde sen nomer aýdýan.
Ýok, beý diýmäýin. Ama nomer aýdýan bolmak üçin etýän ýaly şokonda.
Gorkma. Gülme gülme. Serýozny gepleşik. Serýozny. Diňe serýozny. Ha. Demo. Şo. Taýyn. Kaktus tema bilen araňyzda näme boldy?
Kaktus tema bilen akkauntymyz ýapyldy Awdikimiň. Şonda, ýani şondan şübhelenip biraz Sene mene boldy. Aramyzda konflikt çygyş fakta.
Instagram kanallaryňyz ýapyldy. Siz hem pikir etdiňiz şonuň derdinden diýip. Şoňa hem dirjit etdiňiz loňňa. Hä, şodur öýtdük.
Kim eken?
Uğraşmadyk ya boş verdik. Saldık gitti.
Önki Instagram akkauntyňda näçe müň podpişik bardy?
On dokuz müň öýdýä.
Häzirkide on beş. Köp gaharyň geldim.
Gynanan zadym aslynda ýekeje zat. Instagrama yani Türkiýe gelelim bäri girýän-ä. Şondaky arhiwlerim gitdi istoriýadaky. Şoňa gynandym diňe. Utap başga zada gynanmadym wideolaň prosmotry diýdi ýa podpisçik aktiwimiz oňa kän gynanmadym ýöne şu arhiwime gynandym. Arhiwiňde näme barda? Aý şu türkiýe tutuş geçmişim barda ýöne. Pamýet. Wideo zat çekmezden çekmezden öňem ýany men storis paýlaşmany gowy görýärdim ýöne. Şunuň sürekli edýän zatlarymy ýa-da gidýän ýerlerimi.
Nirden bildiňiz, şto kaktus TM akkauntlaryňyz ýapanok?
Şo wagtlar şo akkaunt ýapyp ýör, özüni podozritelno alyp barýardy-da, şondan bolmagy mümkin.
Urjak bolduňyzam.
Aý, urjak bolmadyk-da, ýöne şony ýaljak bir zat boljak boldy, ýöne normal düşünişdik goýduk. Şu wagt araňyz nähili? Şu wagt gowy. Friend? Mhm. Wajyp soraklardan. Saçyňy kime aldyrýaň? Näme nirde?
O el dönerli patsany ara, reklama edip ýören kostýumy.
Opatsan soňky wideoda ýa öten öňki wideoda reklamadan gowy gazandy, şonuň üçin aýlanyp ýör şu wagt. Tatilde, türkleriň aýdyşy ýaly, kurortda.
Näme reklama edýär-aý bizem edeli.
Gowy reklama edýär.
Malades.
Kstati, interwýudan öň Lüle bilen gapyrga iýip gördüň. Çesno otzyw beräý.
Gapyrgany gowy gördüm.
Lüleden gowy. Lüleden gowy. Gapyrga. Maslahat berip bileňmi?

Instagramda, TikTokda reklama üçin näçe manat alýaň?
TikTokda reklama edemok. Instagramda story 25 dollar.
Türkmenistandan aýdymçy bolsun, kafe, restoran bolsun, saňa çykyp şu zady reklama edip ber diýip hiç kimden teklip gelenokmy, reklama gelenokmy? Aşogyň bir aýdymyna wideo çekipdim. Şonda ýazypdy.

Dälmi? Bilemok, sen tanamok maşa. Altı dayı mı aşol?
Tapdyň sen hem ara sravnit etmek bilen bok bilen. Mattöle. Aşok bilen bok mu desen, onda bol biler. Aşok mu bok?
Aşok. Ýo ýo bok. Iban ataýyn.
Aşoga.
O zaman aşok. Ýo ýo bok.
Blitz soraklar. Men sana sorak berýän, sen maksimalny tiz jogap bermeli.

Abdy Samedowmy ýa Aşok? Abdy Samedi zamin idetjek bir adam goýaýda. Abdy Samedowmy ýa şu gepleşige gelýän açkiýaly kostýum çalbarly oglan?
Şol oglan saýlaýyn Mustafa. Şol oglan. Şol oglanmy ýa Zaremi?
Şol oglan. Şol oglanmy ýa Nurana Arslanowa. Şol oglan. Bir şey diyeceğim ya bir de. Ne için şor adamlar soraýaňa? Ne için Temi Stars mı diýen ok? Ne için Pablo Wines mi diýen ok? Ne için kim bar başga? Ne bileyim.
Kim bar? Kän de şu wagt gelle gelen ok. Abdusamet bile ikimizem de ikimiziň gepleşigimizde soradyň. Ne için başgalara soraň ok biziň adymyzy?

Sen tiktoker däl sen instagramer dogry däm ýa tiktoker diýibem bilýäsmi. Tiktoker diýibem bilersiňiz. Dawaý sen bilen tiktokda fit edeli. Nähili?

Medowik nähili? Medowik gowy eken. Snickisdan dady gör. Birazdan. Geljekdäki maksatlaň barada aýdyp ber.
Aýtmany. Aýtmamaý terjih edýän. Sekret.
Senem şo ýalza da ynanýaňmy? Eger aýtsaň maksatlaryň geljegiň tam isat bolmaýar.
Ananya. Bolýa onda biziň başymdan geçip gördü yani gözüm yetdi şoňa.
Miştaňa aýtsaň, Selin aýtsaň bolanok. Aynen. Biziň agzalarymyz üçin tomaşaçylar, komment ýazýanlar üçin özüň ýaşan bir maslahatyň.
Türkiye gelmedi.
Goşulýan.
Gelme. Vize basyp tarsın bol.
Sagja bol brat. Hoca bol.
Ne diýen sen dostum şu? Awa. Yaman dalba yok ekeni bara.
Şoň hereketlerini gaýtalama gaýtalama gaýtalamamazlyk Ýop, tüwä dilim çalyşdy.
Agzyňdaky demirleri çykar normalny bolady. Wažnyý soraklardan. Telefon iPhone aýtmasa? iPhone. Içindäki

Şeýle düşünýänler bolany üçin men özüm çykamok. Ýöne men özüm isterdim olar diňlemän çykman ýöne bilemok. Belki çykaryn ama. Ýöne bu arada pulum gutaran wagty.
Pulum.
O zaman hiç bir zaman çykman diýip. Ýa neme çykyp gördüm men ýöne çykamok da çykyp gördüm. Onsa bar belki de. Şondan bir neme galdy. Pul düşmedi şonuň üçin çykan öýünden. Ýok, näme üçin düşmedi? Düşdi.
Näçe man düşdi?
50 dollar düşdi.
Bir maksimum.
Iki, ikimi üç efirde. Ondan nemedik görmedim. Ne ondan soň açyp görmedim de.
Dewuşkaň barmy?
Ba.
Kim?

Boldy, ne interesno goýs, başga nime sorumyz? Dostuňam, ýagny Abdysamedow, senem bir zat diýýäň. Ýaşlara ýol berýäs diýýäň. Nädip biz ýaş? Prosta dogrusyny dogry aýtsaň bolanokmy? Aýt, ýok, başaramok. Ýa. edesim gelenok. Näme üçin ýaşlara ýol berýäs diýen. Tipa ýaşlar häzirki alýan prosmotrlaryny iz-za togo şto zarisa çekemiz ýok. Adamlar görmä zat tapan ýok. Şonuň üçin sizleri görüp oturan sizlere şoňki deken prosmotr berip oturan. O ýaly däle. Biziň edýän işimiz kaçestwne namnogo kaçestwne çem sizleriň wagtynda edýän kontentiňizden. I namnogo originalnýe çem sizleriň edip oturan zatlaryň. Kstati ideýalary, wideolaryň ideýalaryny kimden ogurlaýaň?

Nomerinde näme üçin soraýaň Gülçinaryň Abdy barada soramak üçin. Gülçinar uşin ne interesno. Bolýa men zwizda edip paýlaşjak bolýan soň paýlaşma şu interwýuny bolýamy. Ne serýozno aýdypmy. Näme serýozno?
Sen şuwagt özüň praw dyr öýdýäňmi? Sto prosent. Men nepraw ýaly.
Ýok men saňa nepraw diýemok. Men saňa ýedinstne bilýäňmi näme takyndym? Abdy bilen yani dostuň bilen Diňle Abdyň ýaşlara ýol berýän. Abdyň näme üçin diýýän? Näme üçin ýol berýän? Abdyň näme üçin diýýänini bilemok. Men ýöne ony prikol hökmünde diýýän. Men özüm bilişim. Ha, to ýest sen priznaýaş to, şto häzirki diýýän adamlar, to ýest men bolaýyn, başga tam bloger zatlar bolsun. Zaslužili, poetому şo prosmotr bolsun, laýk bolsun, kommentariý bolsun, şolar alýan.
Belki.
Türkmen mediada diňe däl indi hiç kim ýok. Zordan agtaryp tapylmaz.
Ba näme üçin ýok diýýäňiz?
Ba ba Anlaýan. normalnylar ba. Bize zwizda diýdi bileýt.
Kän.
Kim?
Dek.
Biderek atlaryny tutup oturmaýyn ýöne ba ho normalny neme diýenler. Gowy aktiwistler, ýani gowy alyp barýanlar. Meň göwnüm ýetýänler ba meselem 2-3 sany. Aýtganda ol çara goý. Bärde däl olar. Kim?
Adyny aýt. Dale ba meselem çagyryp biljegiňiz.
Daýy çaramyz. Çagyr. Zwizdamy? Ýany wagtynda iş berýärdi. Şu adam TikTokdan hem edýär. Gowy prosmotrlar bar. Näme goýsa patlap dur. Maňa tolko filtr koýmasaň tamam Hmm. Filtr koýasan. Kstati, bu kamerada da filtr ýok.

Ýuwulmadyk, awtografyny hem çekdirýäs häzir.
Sykyp ýumurtga çak bermeli ýagyndan. Çykaraýynmy onda? Eý saçym bläd gowy dälda çykarsam eý bolýa. Çö don. Karoçe iň gowy uslowiýa ýazyň kommentariýada. Şu bandana siziňki. Let's go.

Nämä goýara bular näme? Öňünden goýýaňa reels edip. Näme diýilýär oňa? Intro. Intro, intro goýarsyň ýaňky ýere. Bilýän.
Let walmi ulanmasaň. Kirpigim.
Haçan fark edip görseň bile. Ine hazır oturyp.
Ýakyndan indi görüp. Trenajera bardyk bilýäňmi?
Ýazylmana içini görmän dört etažka garaşaýdyk. Şo bilen näme üçin ýaňky elläýmede işleýän maňa aýtma.

Sen nime olduňa?
Aha, işte yarak gibi men etdik. Ataňada gördüm-de, želaniýasy ýokdy, şo wagtda hem şo. Goýaý-da, želaniýa bolmazmy? Men erkekkä lýubow beremen. Taýyn ýaly. Korçe, poodinoçka sizler hem meň hem erkek ýaly öňe diňe. Näme üçin poodinoçka? Meni jemleseň,
Abdyny gepletseň hem wperýod diýdi ýa. Abdy diňe geplemäge bilýär. Ahyry medal Juman Dusbaý.
Tutup urasyň gelämi? Ey, kamera elime alýan, tamammy, işde durýar normalny kamera. Kamerany getirýän, ýörit. Ýör hatda bir reels bir zat çekip bereýin diýýän. Nemäň babatda? Ýör şony çekip bereýin diýýän, o maňa gerek ýaly sanki. Paýlaş bir zatlar diýýän, bilýäňmi? Aý, telefon. Depressiýada, depressiýa. Depressiýadan çykdyk-a oglum. Menden boldy arassalam.
Şo neme?